Era kende. Mae e most requested video nikech ji mang'eny nyoche gombo neno kaka go abal to nikech sani weather rach ayudo ka an gi videos moko e gallery masega record ka go abal koro mae tatang'onu mana mar warm up mane watimo matin to en na public pool kendo ji ne ng'eny kabisa mano ok anyal record videos mang'eny kago abal to kata kamano ayudo ka an gi video moro maler koro mae was a private pool kendo inyalo nene en e bath ocean kanyo bende pi maduong' malach en a private pool koro manyiso ni en kama ji ok ng'enye kendo ji tin kabisa to nayudo ka record video ni kano ka ang'eyo ni udhi dware lakini nikech koro udware koro aneno ni mondo aketnu godo uneno kaka en kama ber kendo pigno be ler kendo pool no be is well maintained en pool ma en kama giketo maler kama ji nyalo chieme kata methe be en ot machalo ka gibod lum no joma dwaro abula joma dwaro metho gik minyalo madhi ero ni kanyo baby pool be nitiere kanyo koro aikora mar dhi en ani ing'eniyo ni kisebudho be nego abal seche ma koro ekidhi donje pool to nyaka ikwong ilim pi mondi koro ema kilimo pi ichako donjo gi baby pool kocha chako iluongo kata ni shallow end mae ko mang'eny jomokia go abal jobudhega kidhi e pool tibiro yudo ka yo shallow end kono ji ng'eny e baby pool to koro mar nyithindo nikech shallow end kanyo pi thany thany kendo en kama inyalo anyala bet kiyueyo Lakini nitiere jok ma boseng'ego abal kabisa moloya, gin gichake gi e depend. An to ahero go abal to ok nawacho ni an jago abal ma thiring'inyi. An a ana katikati, ok arach ahinya to be ok aber ahinya, atemo. Koro nikech koro eka achako, pod ok anyal dhi e depend mondi, nyaka akwong atim wo map matin kanyo mondo ing'e kaka pool chal nikech ma en pool ma pok nabetega nyaka nene, koro akia ni odip otut maromo nade. Koro ero uneno ka koro aome gi e depend kaduogo e shallow end kaso kisechopo kama thany thany to bibo neno ka bal koro ok mit, koro ichung' achung'a koro. iweya bal mit ka in yo dipend kuma pi ng'enye ma pi dhi ka yimi mane mit abal to chalo end koni koni to mana jomokia bale ma yueye koro ajaomega gi dipend koni kaduogo e chalo end to luwre nitiere pools moko ma be deep ahinya nitiere man 7 feet 12 feet 9 feet 8 feet 7 feet koro ing'e ni luwre gi pool Koro ing'e ni ka pool be tut ahinya to ok ahero ga go abal e deep end lakini ka pool ber we kaka ma ne ber ber aome aoma e deep end ka duogo e shallow end kuwe. Kamera ne ema nok oketore maber nikech ne onge ng'ama mako na go koro ok nomako nyaka deep end kuchocho. But naduogo a realize bang'e ni ok omako deep end ma kaka imedo dhi mbele neno video ni tidhi neno ka amake nyaka from depend. Koro kanyo koro asetieko warm up stage one, koro nyaka achak aywe matin a relax koreka ang'i anena ni ah, kaka piny dhi. Seche mi relax kamano to be nitiere kaka en therapeutic, iyweyo imori e chieng' matin ki kirito mondo i gain energy. Nitie joma tiyo gi time mar relaxing ni mar chamo gimoro to nitie joma be relax a relax. Koro kaka kawuono ok adwar chiemo nikech asega chiemo gokinyi koro aywe ayweya matin kasto achako aduogo e pool. Ero koro aneno kaketo camera from deep end kidhi e shallow end. Deep end en kama ok inyal kata mana chung'e maber tir. Be kisechopo achopa tineno mana ka pi ting'i malo, pi ema koro miyo i float. Floating yot e deep end lakini kapok ing'iyo gi go abal ahinya tonyalo chandi kendo onyalo chachi kabisa. Lakini kiseng'eyo tibiro yudo ka deep end ema goyo abal mit kabisa nikech pi koro ng'eny. Koro pi ng'eny to pi bet tut moloyo Shaloend kochacha. Koro kanyo inyalo ome kidhi. Pigni en pi maler kendo pool ni en well maintained ma kata kigado to ok iwinj marach. Koro nitiere styles mang'eny mag go abal, to nikech nasenyisou ni an ok an professional ja go abal, an an agoya agoya for leisure nikech koro en gima ahero to a en Joy. Koro styles mag abal ok udhi neno kae mang'eny. Abi- a- Nying gi be ng'eny to akia kata nying gi. An ago aga abal for leisure nikech en gima miyo atimo exercise kendo kasetieke to awinjoga ka denda ogonyore to mind na be awinjo ka en relax. Koro nadwaro ni mondo atang'nu kaka pigni tut mar pigni. Eri ineno ka awuok e Shaloend kucho cho, ero abiro mos mos. Mano ing'e ni awuotho, awuotho e pigno mondo unena anena tut mar pigno. Kendo pool ni, pool ni to ok tut ahinya, en aena nyaka eight feet kende. Ok en pool matut. Ero ineno ka koro oima, oima. Oyima kaso kanyo koro kisechope to pi koro ting'i malo. Koro kata itemo nyono piny to ineno mana ka pigno keli malo keli malo keli koro ok inyal nimo e yo mayot ahinya. Koro pool ni en pool ma aparo ni kata ng'ama chako ok nyal luor goyo abal nikech ok otut ahinya ka pool moko masega bete masega goye abal. En naneno ka bet ober en friendly joma nolose nolose maber mok tut ahinya. Ee koro kaka useneno tutneno koro ok wagouru abal matin ero ineno kaka koro adhi Omera chwado pi no be seche moko mitga, owang'oga mana i ji ka gin e public pool nikech seche moko ng'ato nie toki, jomoko nie bathi koka ng'ato chwado pi. Koro ka un e public pool to koro tiendi go inyalo anyala gine no, ok ochuno ni nyaka ichwade kamano eka igo abal. Tiendi go inyalo anyala yungo gi matin ka in ei pi to pod ibiro mana move. Alafu gima nyaka ung'e ni seche migo abal kuom joma pod ok ong'e go abal kata joma oluoro donjo e pi, Seche ma wiyi nie pi to ineno ei pi mondo eka inen kuma idhiye ok imi wang'i. Koro kaok idwar neno e pi to inyalo learn floating kaok iketo wiyi e pi, mano be nyalore mano be inyalo timo. Lakini sama wiyi nitiere ei pi nyaka wang'i nen mondo eka inen kuma idhiye kata koro kichopo kuma pool ogike to inyalo neno. Ee, koro mano be seche moko ajatimoga mar k- k- k- nindo gi k- katoka kia ni iluongo style ni nang'o joma ong'ega bal to ang'e ni koro ong'eyo luonge an to akia nyinge an magi gite gina gina gik matimo atima for leisure leisure kadhiga kamoro amora mantiere pool kata en meeting wadhi e hotel moro mantiere pool an nyaka adonj e pool kata watieko mana sa adi, nyaka adonj e pool matin kata ka en dakika apar kata dakika piero ariyo nikech ayudoga ka pool it is so therapeutic kendo omiyoga a relax maber kabisa. Koro mae Atimonu request kaka nyocha uwacho. Koro ka nitiere videos moko midwaro aina gi to pod inyalo wacho kata ki ka nitiere s- nini type of videos mudwaro tinyalo wacho nikech content aloso for my fans. Ero uru kamano.